Менә бу дөньяда яшәгәндә, кардәшләр, без сына күрәбез, кайбер организацияләрдә, кайбер структураларда, кайбер начальниклар яраталар кайчан, аларда эшли торган кешеләр үз ара нәфрәтлек сыйфатлары белән үз ара эшләүләрен яраталар. Шулай бер-берсенә җигреп, начальникка килеп, бер-берсенә төрле сүзләр әйтә башлыйлар. Шундый организацияләр бар, шундый структуралар бар. Ләкин башкалар да бар. Кайда начальниклар тырышалар, анарда эш итә кешеләр арасында мәхәббәт салырга, аралары яхшы булсын дип. Андыйлар да бар. Ә менә Аллаһ Субхана ва Тәгалә безнең арабызда нәфрәт булуны һәм хөсетлекне яратмый һәм теләми дә. Киресенчә, ул безнең арабызда мәхәббәт булуын тели.

Аль-яума узиллюхум фи зилли. Бүген ди, мин аларны үземнең күләгәдә каплармын. Яума ла зилла илля зилли. Шул көнне ди, кайчан минем күләгәдән башка башка күләгә булмас ди. Бу хадис Муслимда килгән. Сахих, яхшы хадис. Һәм әгәр дә Аллаһ субхану тәгалә моның турында сөйли, әлбәттә без технический якларын нинди күләгә, ничегрәк була, аларын белмибез. Без аларын аны күргәнебез юк. Ләкин шул тик мәгълүм безгә, Аллаһ Тәгалә аның турында сөйләгәч, кыямәт көнне һәрбер кеше өчен күләгәдә булу бик мөһим булачак. Бик каты ул кешенең хәлен җиңеләйтә. Һәрбер кеше шул күләгәдә булуын теләр һәм анарга мохтаҗ булачак. Шуңа күрә без анарга бүгенге көндә әзерләнә алабыз. Шул күләгәдә булыр өчен. Нинди сыйфат белән? Бер-беребезгә мәхәббәт, Алла ризалыгы өчен мәхәббәтне күрсәтеп. Әгәр дә безнең йөрәкләребез, безнең җәмгыятебездә йөрәкләребез нәфрәттән, хөсеттән чиста булсалар, бәлки Аллаһ Тәгалә инде ул кешеләрне җәннәт әһелләрен языр. Каян без аны беләбез? Бер хадиста килә, бу хадис сахих силсилә белән килгән. Пәйгамбер Мухаммед саллаллаху алейһи ва сәхәбәләр утырганда бер кеше килер алдыннан Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейһи әйтте, хәзер ди җәннәт әһеле киләчәк. Ягъни, әле исән сау, ләкин ул кешегә инде бу дөньяда булганда җәннәт вәгъдә ителгән. Ул җәннәт әһелләрен язылган инде. Бу кеше килү белән бер сахаба Абдулла Амру ибн Ас шуның белән йөри башлый. Карар өчен, нәрсә микән бу кеше эшли? Ни өчен ул җәннәт әһелләрен язылган дигәч, көне төне йөрде дә, Аннан сорау монарга бирә. Карале ди. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаһу алейһи вәсәлләм сине син җәннәт әһелләреннән диде. Ләкин син без эшләмәгәнне эшләмисең. Шулай төнге намазга торасың, шулай намаз укыйсың, шулай зикерләр тартасың дигәч, нәрсә синдә бар дигәч, дип әйтә, ла аҗиду фи нафси

Кысылдык нәрсә ул? Кайчан кешедән ниямәт күреп, кеше ул ниямәт ул кешедән китүен теләсә, менә бу хөсетлек. Черная зависть. Һәм бу бик каты авыру, чөнки хөсетлек белән иман бер, бер йөрәктә бергә була алмыйлар. Берсе икенчесен чыгара. Һәм Гомар бин Хаттаб шундый матур сүзләр әйтә. Кешеләрнен ди, кешеләрне Аллаһ Субхану ва Тааля ризалыгы өчен яратыгыз ди. Чөнки алай эшләсәгез ди, Аллаһның ризалыгын табырсыз ди. Алим ибн Абу Талиб шундый матур сүз әйтә, карагыз ди. Мәхәббәт һәм игелек ул ди иман китергән кешеләрнең коралы ди. Һәм әгәр дә кеше, иманлы кеше аны күрсәтеп йөрсә кешеләргә, күрсәтсә, шуның белән шул рәвештә муамәлә төзесә, аның иманы ныгый. Шуңа күрә тагы да бер галим шундый матур сүзләр әйтте. Нәфрәтлек ул ди йөрәкне каралта, кара итә. Ә мәхәббәт чистарта ди. Шуңа күрә ди, әгәр дә сез Аллаһ субхану ва тааля ризалыгын теләсәгез, йөрәкләрегезне нәфрәттән Чистартыгыз. Хәм Аллаһының мәхлукларына карата мәхәббәтне артырыгыз ди. Шуңа күрә менә бу сыйфат бер-беребезгә карата Аллаһ ризалыгы өчен мәхәббәт зур урын алып тора. Ләкин сорау туа, нәрсәсе ул Аллаһ ризалыгы өчен мәхәббәт? Аллаһ субхана ва тааля ризалыгы өчен мәхәббәт ул бу дөнья өчен мәхәббәт үз эченә ала һәм ахирәт өчен мәхәббәт ала. Ягъни син кешегә бу дөньяда да бәхет телисең, киләчәктә дә, ләкин ничек очракта объектив хәлдә. Ягъни кеше бу дөньяда бәхетле шул вакытта була ала, кайчан бу дөньяда Аллаһ субхана ва тааля итаат итеп яшәсә. Әгәр дә Аллаһка итаат итми икән, димәк, бәхетсезлеккә бара. Бу кагыйдә, бу аксиома. Бу мин әйткәнгә күрә түгел, юк. Бу диннән чыккан аксиома, бу тормыш аксиомасы, кагыйдә бу. Телисен бәхетле булуын, кешенең үзенең, хатын, балаларның Аллаһка итаатка ирет. Бәхетсез булу телисең икән, димәк, Аллаһыдан читләштер. Аллаһка итагатьле булмасыннар. Чөнки әгәр дә син анарга телисең ахирәт, димәк, син анарга бу дөньяда да бәхет телисең. Чөнки ахирәттә бөтен булган максатларга ирешсәк без, җәннәт дигән, Аллаһ ризалыгы өчен дигән максатларга, димәк, ул бу дөньяга да безгә бәхет булып кайта. Йөрәкләребезгә тынычлык. бәхет хисе, бәрәкәт һәм башка-башка күп яклар. Чөнки Аллаһ субхана тәгалә сез беләсез, безгә безгә мохтаҗ түгел. Без Аллаһка мохтаҗ, без Аллаһның кануннары мохтаҗ. Димәк, Аллаһ Тәгалә әйткәнне үтәсәк, Аллаһ ризалыгы өчен булса да ул асылда безгә үзебезгә кайта ул, игелек булып. Ахирәттә һәм әлбәттә бу дөньяда да.

Бу начар ният түгел, ләкин уйлап карагыз. Әгәр дә ният шулай булып тора, димәк без бу дөнья белән чиклибез үзебезне. Әгәр дә син садака бирәсең, беренче бит ахирәт булырга тиеш. Аллаһ риза өчен җәннәткә керү булырга тиеш. Ә менә икенче Аллаһ теләсә ул миңа кайтар. Шуңа күрә ниятләребезне киңәйтергә кирәк. Ахирәт анда булсын. Һәм әлбәттә бу дөньяда булсын. Чөнки без Аллаһ Тәгалә мохтаҗ. Ахирәттә дә, бу дөньяда, мәңгелекдә. Чөнки Аллаһ Тәгалә безне шулай яралты. Шуңа күрә андый мәхәббәт, кардәшләрем, ул зур мәхәббәт. Хакыйкый рәвештә карасак, хатын-кызлар да, ир кешеләр дә без бөтенебез шундый мәхәббәткә мохтаҗ. Безгә һәрбезгә кирәк, безне Аллаһ ризасы яратсыннар дип. Әгәр дә хатын безне Аллаһ ризасы ярата икән, димәк ниши? Теге намазга торгызыта. Бисмилла әйтеп, ризык әзерли. Безне игелеккә тарта, изгелеккә тарта, итә, терәк була ул вакытларда, ярдәм итә. Шулай без дә булырга тиеш, әгәр дә Аллаһ ризалыгы өчен яратса кардәшләрем. Хәтта бер шундый кызык вакыйга булган, бәлки мин э, сөйләгәндер сезгә. Һәр бер вакытта бер ир кеше, мен белән таныш бер, хатына бер нәрсә эшләде, хат әйтә, рәхмәт ди. Ир әйтә, нәрсә рәхмәт ди? Мин синең өчен эшләмәдем ди аны. Мин Аллаһ ризалыгы өчен эшләдем. Хатын борылды да, А, шулаймыни? Тогда мне тоже ди Аллах ризалыгы өчен эшлим. Йөте, ну конечно эшлә. Аллага шөкер. Димәк, Аллах ризалыгы өчен һәрбер гамәлне кылырга кирәк, хәтта гаиләдә дә. Беренче үзебезне Аллах ризалыгы яратыр өчен, аннан инде башкаларга. Әгәр дә без үз үзебезне Аллах ризалыгы өчен яратмасак, башкаларга ул мәхәббәтне ирештерә алмыйбыз. Үзебездән башларга кирәк.

Һәм монда ул әйтә, сез ди иман китермисез, хәтта бер-берегезне яратканча кадәр ди. Ягъни иманыбыз камил булмый, хәтта бер-беребезне без Аллаһ ризалыгы өчен яратканча кадәр ди. Һәм шулай әйтә, сезгә әйтергә мен нәрсә сез арагызда мәхәббәтне киңәйтә, күбрәк итә ди. Афшу сәлам. Сәламне таратыгыз ди. Кайбер чакта да йөрисең бит, яшьләр арасында бер-березенә күзгә карау бар шундый. Карыйсың да шулай, и, теге напряжение үсә инде. Шул вакытта сәламне бирсән, юкка чыга ул бер иде. Барлыкка мәхәббәт килә башлый. Шуңа күрә без сәлам дигәндә шуны аңларга кирәк. Мусульман кешенең теле гамәле белән туры килергә тиеш. Әгәр дә син берәр җиргә килде икән, сәлам бирдең икән, гаиләңә, кардәшеңә, иптәшеңә, хәтта э, теге син уйлаган шикелле дошман шикелле булсын, сәлам бирдең икән, Син инде гамәлеңне, сүзеңне дә шул иминлек рәвешендә эшләргә тиешсең, әйтергә тиешсең. Әрләшмәскә. Ия кердең дә сәлам бирдең, дулый башладың. Бу димәк, син сүзләрең, син гамәлләреңә туры килми. Чөнки әгәр дә син сәлам бирдең икән, иминлек дигән сүз бирдең, сиңа Аллаһның иминлеге булсын дип әйттең икән, димәк, син шул, шул рәвештә эшләргә дә тиеш. Иминлек рәвешендә. Нинди генә проблема булмасын, син анырга игелек рәвешендә, иминлек рәвешендә чишәргә тиешсең. Шуңа күрә без әгәр дә тарансак, сәлам, әлбәттә, арабызда мәхәббәт үсә бара. Чөнки, чөнки нинди генә арабызга явызлыкны шайтан кертмәсен, син сәлам бирдең икән, син ул мәсьәләне матур итеп чишә башлыйсың. Һәм икенче кардәшләрем, ничек без мәхәббәтне булдыра алабыз? Ул без үзебезнең шул авырларны юкка чыгарып, хөсетлек, тәкәбберлек, рия, ширк, башка-башка авырларны юкка чыгарганда, без әлбәттә беренче Аллаһ ризалыгы өчен эшләргә тиешбез, икенче тагын ният башкаларга карата мәхәббәтне күрсәтер өчен. Ничек бу бәйле? Чөнки әгәр дә без авырларыбызны юкка чыгарсак, кирәктән, димәк, без башкаларга күбрәк изгелек кыла башлыйбыз. Чөнки менә шул авырлар безгә изгелек кылырга бирелгән. Әрдә, әгәр дә кешедә хөсетлек бар икән, үзе дә тынычсыз, башкаларга да тынычлык бирми ул. Әгәр дә кеше тәкәбберле икән, шулай ук белем дә алмый ул, башкаларга да изгелек эшлисе килмәс аңа. Әгәр дә ул авырлар юк, Аллаһ та безгә җиңеләйтә. Юридуллаһу бикумул юсра ва ла юриду бикумул усра. Аллаһ Тәгалә сезгә җиңеллек тели, авырлык теләми. Димәк, көн саен, итагать иткән саен Аллаһка, без тормышыбызны җиңеләйтәбез. Ул бит факат менә җәннәткә керү генә түгел. Җәннәткә керү дөньяда да һәм үз арабызда муамәлә дә монда керә. Бөтенесе керә, кардәшләр. Аллаһ Тәгалә кардәшләргә һәрберебезгә насыйп итсен. Бер-беребезне Аллаһ ризасы өчен яратып, ул мәхәббәтнең, ул хиснең дәрәҗәсен күпме дәрәҗәдә булдыра алабыз, белеп,